Ah. Hmm. Welcome to Yap the Week by Wazobia FM. Hey. My name na Ezugu Chukudi, na me be the chief yabist in charge. Every time we go use laugh mouth discuss the problem wey we dey face for inside this country, but we go use our sense reason the matter because when e reach this our country, even though the thing dey turn us for belle, but we dey laugh small small. We go use our sense so, so that we go move this country forward.

if you think say politicians dey fight themselves na yourself you dey do i say make i start with say i beg una because you fit dey support one person make your brother dey support another person make your sister dey support another person una come get family problem because dem no support who you dey support or you no support who dem dey support no try am o because politicians dem dem no dey get issue anywhere wey their interest dey dem go find the thing go politicians dey carry their bread go where person go give them butter Make I give una this example. Shey una know say the week before this one, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, he go visit Olusegun Obasanjo. This week now, he carry waka go visit Goodluck Ebele Jonathan. The same Goodluck when they say he no get good luck. Na him dem come carry go him house go visit am. Una see say politicians, when e concern them, dem go settle. You wey you dey fight your brother, fight your sister because you dey support another person or you go vote for another person, na yourself you dey do o. He who have ears, let them hear. Una know say for the first story I bin lie down beg una say no fight with anybody because you dey support one politician and the person dey support another person o. Look the example of APC now. The same people wey dem use mouth condemn, finish dem, destroy dem, dem don dey go meet those people now dey tell those people say can you come and support us we have plans for Nigeria. Hmm. While some pipo dey try patch tins and make amends, di major opposition party inside Nigeria, pdp, those ones dey use dia own mouth dey finish diasef. Pdp chairman, Iheocha Ayu, im come out, im say, I was elected to be chairman of pdp for a period of four years. I have not done anything. I will not step down. Una know say Wike dey talk say make im step down. Wike don answer am. Wike and im live band. For where Wike go do inauguration for inside Ikwere local government,

Wike live band dey sing say make God put dem inside wahala. Say my God what have they done to you, what have they done to you. If your party no win election how e go be? Shey na say you dey work with other people or you dey work against your people? Are you for your people or against your people? The reason why I wan give this example na because of say as dem dey expose their self now, dey open their butu for inside public, na so politicians dey do, when dem reach to settle dem go settle, you wey don break your head for them na problem, una know say Wike talk am. say this Iyorcha Ayu wey dey claim say I am a founding father of the party, this same Iyorcha Ayu in two thousand and seven he run comot, he abandon PDP, he go join AC that time, na him come come come dey talk say I am a founding member of the party, he say he no fit talk say I am a founding member of the party because he abandon the party, those wey stay to build the party na those ones na dem go call their self big boys for the party, say Ayu wey come and dey talk say all the people against me they are children, say children now dem go show papa problem in fact he call ayu prodigal father na only prodigal son i know i no know which one be prodigal father but na so politicians dey do if you do anyhow dem go drag you if dem do anyhow you drag them all of them don turn to generator dem dey drag their self. anybody wey go school inside obodo nigeria go know this song wey i wan sing parents lis ten to your children. We are the leaders of tomorrow. Try to pay our school fees and give us sound education. Education. I know some people go to look say, ah, why my matching get K-leg? now because education inside Nigeria don't get K-leg. the thing no straight again. Today will be September 2nd. Oh no, today no be September 2nd. Yesterday, mm, September 2nd, 2022. Make them 200 days since ASU don't be on strike. which country be that one wey be say children wey suppose dey school dey house for two hundred days government no serious asu no serious the students themselves dem no serious because if dem serious dem go don match go tell government to do the needful dem go don match go tell asu to do the needful dem dem dey house asu dey house government dey house government children dey obodo oyibo dey collect education hey Nigeria education don get K-leg. I make me match like this. Oh boy, this thing come. I don't the old though. You are, you are tired, you are here. What have you done? Useless. Me with my pregnancy, I'm better than you. Nigeria! Top to bottom. We no go agree make the country go from top to bottom. But this particular problem, now big issue wey fit carry this country from top to bottom. UNESCO, una sabi UNESCO now, United Nations Educational and Scientific and Cultural Organization, they don't come out come talk say twenty point zero two million nigerian children dey out of school dis one mean say twenty point zero two million nigerian children wey suppose dey school dey learn how to read and write or dey learn hand work dem no dey do any one wetin go go happen to the future of dis country wey children wey suppose dey school no dey school e be like say dis twenty million wey i call una no know wetin twenty million be shey you know say e get some countries for inside dis africa some countries wey dey dis africa wey no reach twenty million Go check am now. Go check am. Senegal. How many there be for Senegal? How many there be for Liberia? How many there be for Congo? How many there be for Libya? Are they call countries where you fit go check? The population of the, the full country, the full country, the whole country, a whole country, they no reach 20 million. And we, for inside this our country, we get 20 million children when no day school. Hey! Government, hey, God, oh. Una go come dey wonder which people dey turn kidnapper, which people dey turn terrorists, which people dey turn insurgents, which people dey turn bandits. When una get army of young people when we say dem no go school, if you no invest in human capital how you think say the person go take survive government government government this is a time bomb waiting to explode we are sitting on a keg of gunpowder if we no address this problem boo explosion all over country How God go bless us with people wey be say get sense? How God go bless us with all the resources and we no dey use am well to make this our country great? Shame suppose dey catch our leaders. Shame suppose dey catch una. Una think say na only to take care of una own children? Na only to take care of una self and then you come get twenty million children wey no dey wey no dey school? Some people don even come and talk say if you if you come for Nigeria, if you talk twenty million, the thing be like say na forty million because we dey we dey use knife cut our own numbers. Shame dey catch me. two hundred days children wey suppose dey school dey house twenty million children dey out of school shame dey catch me shame dey catch me in fact i i wan if i see anybody wey dey go me i fit nod i fit nod am i fit i fit i fit nod you by the end of this month campaigns go start abeg at all level whether na who wan become president who wan become governor who wan represent us for the national assembly or the state houses of assembly or those wey wan go senate shine your eyes scrutinize the people ask them important question that 5k wey dem go share give you wey you go collect go vote in nonsense and ingredient that 5k no even reach to buy ingredient to cook concussion rice so abeg Dis na di time for us to use our sense, open our eyes and put di right pipo inside government. Most importantly, most importantly like I dey tok o, politicians dey about dia interest. Ask yourself, wetin be your interest as Nigerian? You go like make your children go betta school abi? You go like fit sleep inside your house wey you dey safe? You go like make you get betta job and you go like make di money wey dey your pocket be something wey be say you fit spend am and you go know say you dey spend money? Hmm, this na the time to rescue our country oh. 2023 na very very important year. Now here I go carry waka comot on top of Yab the week. Now so we dey do am every week on Wazobia FM. My name na Ezuku Chukwudi. Na me be the chief yabist in charge. As we dey use laugh mouth dey discuss Nigeria matter, use your sense. Ngwa bye.